Qegħdin nagħmlu eh. ċensiment fuq il-familja. Iva. U nixtieq nagħmilek xi domandi. Eh. Nixtieq hekk weġibni. Ruħi fuq il-familja tagħna ħadd ma jista' jċej taf għax aħna serji. Iva. Sinjura, minix ngħid li m'intomx nisserjin. Eh. Ma nixtieq hekk weġib għad-domandi tiegħi. Ara ruħi, fejn naf naf, u fejn ma nafx ma nafx, u ddum taf għax irid naħsel kullimkien. Se tieħu banju, sinjura? Hi, kont se ngħidlek għal għad-dar qed ngħidlek, u m'hemmx paroli dopplu sens ta'. All right. Skużani, sinjura, ara biex nibda l-ewwel domanda. Hi, għid, għid. Ehm, Tista' tgħidli kemm tinsabu f'din id-dar jekk jogħġbok? Ara ruħi b'din id-dar ninsabu tmienja. Iva, jiena r-raġel u sitt tfal, ħamsa subien u tifla kbira. Iva. X'ismek int bilħaq, sinjura? Jiena tolli ruħi. Tolli. Tolli Zara. Tolli Zara. Iva. Ir-raġel, ir-raġel x'ismu? Ir-raġel Zakkew, iva. Iva, xobona ta' qattani. Laqam tal-familja ġifieri dan. Iva, iva. Ir-raġel, x'jaqla' fil-ġimgħa, sinjura? Kuljum jaqla' jaħasra x'jaħdem fid-dranaġġ, ruħi. Tinterpretanix ħażin, sinjura, jekk jogħġbok. Għall-paga qed ngħidlek. Eh, paga. Paga paga għandu 29 issa, barra li sib xi skartatura wkoll. Ejva. Tfal, tfal xi jagħmlu, sinjura? It-tfal għandi jara.

Sid il-kera, nirrattih puplesija se jagħmel il-ħamsin. Iva. Annimali hawn, sinjura? Ta' fuqna ruħi. Sinjura, annimali, vol diri, skużani. Klib jaqtate, sinjura. Le, skużani, taf. Għax annimali vera, taf. Għax meta nkun se nistrih ftit wara l-ofsinar, joqogħdu jdoqqu l-istergo, u ma ħallux nalaqaj maj. Ejva. Si appara ġdid dan. Klieb jaqtgħat is-sinjura qed ngħidlek jien. Insomma kelli qattus fil-bit ħalli jista' jinqala' u kelli ikel tal-but u qalli meta mort nixtri għand tal-grocer. Tajjeb, tajjeb. Inti mad-dar biss qiegħda sinjura? Iva mad-dar ruħi. Kemm naqbeż qabża tant tal-grocer, ġirja sal-knisja u lura d-dar u x'tagħmel. Il-ħin liberu kif tqattgħu? Fil-ħin liberu noqogħdu nilagħbu t-tombla fil-kantuniera. Noqogħdu ngħidu fuq dik u fuq l-oħra. Iva. Fuq it-television, kif xi tħobbu taraw, sinjura? Jiena l-Malti nħobb nara l-eru għax meta jġi t-tifel il-kbir u dawallu fuq tal-kanal 5. Fil-bank, hemm xi ħaġa, sinjura? Iżgur għandi s-setta li kellu l-odda tar-raġel. Naħseb li ma fhimtnix, Sinjura Zahra. Mela x'hu xi trid? Għall-flus li hemm fil-bank qed nirreferi, għall-finanzi hemm xi ħaġa? Eh, flus, le, ruħi kollox taħt il-maduman qiegħed jien. Għall-frisk Le. mela. Mela. Ara. Dwar il-ħajja, x'għandek xi tgħid? Xejn ruħi għax ma nafx naqra. Mhux għall-gazzetta hu qed ngħidlek jien għall-ħajja ta' kuljum. Eħe ta' kuljum u hija dejjem ftaħna l-għandabulu beef ta' Iva. Qatt kellkom xi mard fil-familja? Le, grazzja tal laqat imma dejjem ras it-tektik li ta' fl-aħħar tax-xahar. Iva. Sifirtu xi darba, sinjura? Iva darba morna saw dex kellna niġu lura. Għaliex? X'qabduna bid-drogi. L-ikla favorita tal-familja, xeni sinjura? L-ikla minestra jena u tfanni iklu ruħi. Il-raġel, il-raġel xof jikol. In-nisa ruħi, x'mistax jara waħda ma jikolix. Għad xi ħadd mill-familja tiegħek tela' l-qorti, sinjura? Kollha kemm aħna, ruħi. Mela x'għamiltu? Għax iġġilidna ma taħdejna, qtajtilha widnejha barra. Issa bqajtu hekk ib widnejha barra u miġġildi? Insomma, issa rranġajna daqsxejn għax waħħaltilha bil-juhu. Iva. Isma' ruħi inti sej ħafna ħafna mistoqsijiet personali ta' għamilli pjaċir u tlaq lil barra taf.

Kien jiġi l-iskola miegħi. U għamel ħabta msiefer insomma dan. U milux rajtu l-belt. Għatlu għaw paċek, għax paċek kien jismu. Għalli u hekk, għalli kif int? Għatlu mhux ħażin, għan nidħlu f'kafe, nieħdu xi ħaġa, ngħidu kelmtejn. Għatlu nidħlu. Niftakar dakinhar li ltqajt miegħu, kien għaddej riħ ma ngħidilkomx, eh? Bdejna nitkellmu u ma nafx kif, id-diskors ġie u qalli li kien għadu kif xtara karozza ġdida. Dan paċik twebbel illi joħodni dawra bija, ma stajtx neħles minnu u ma qgħadx kwiet qabel ftehemna illi l-għada Jiġi joħodni dawra. L-għada fil-ħodu għax id-disa nisma' l-ħorn idoq wara l-bieb. Ħriġna, irkibna l-karozza u tlaqna. Tlaqna Opacic ġibed lejn ix-xatt, lejn il-Port il-Kbir. Dak il-ħin ma kienx mument li ressaqna 'l hemm. Kien hemm vapur inqata' minn Malbaga. Beda jgħajjat għall-għajnuna. Ħa! Ħa! Pacic baqgħet ċassat lejn il-vapur, ma kienx jaf fejn aħna sejrin u bqajna deħlin ġo arblu. Għaddieho karozza u għaddiehu kollox, eh? Jiena qalbi bdiet tħabbat sitta sitta bix-xokk. Ftit wara ġiet l-ambulanza u kaxkritna lejn l-isptar. Darba minnhom meta kont l-isptar. Ħlomt għax l-isptar domna ta'. Wasalna malajr però ma konniex nafu meta se noħorġu. Ħlomt illi bdejt vjaġġ fuq il-ferrovija. Però ma domx niġri wisq ta'. Għax il-ħoss ta' sirena ma jgħarraq ġabni f'tiegħi. Wara xi ħmistax, il-liċenzjawna mill-isptar. Ħriġna u dan paċik ma stajt neħles minnu b'xejn. Twebbel li joħod nirrazzet taħuħ. Morru għatlu ċempilli. U ftemna l-ġurnata. Dakinhar ġalja bil-karozza, rkibna u tlaqna. Kif wasalna, għażil ħanna dħalna, insibu ċorma tiġi ġiet iddur magħna. Illi magħhom kellhom il-fliles, intendi, eh? U ma setax jonqos illi kien hemm anke srieda. Imxejna ftit ieħor u tajna titwila ħmar. Li fdeħ kellu żiemel stħajl tu għet jien. M'għadhomniex nisimgħu hawn miss għax ma għadx ġibdilna l-attenzjoni Werżieq jew Grillu. Imxejna passejn oħra u tajna titwila għad-Dundjan. Peress li kellu razzja kbir paċik, ma setax Tonqos l-għassa, hux hekk? Allura fuq il-belt kellu daqsxejn ta' kelb ma ngħidilkomx. U ġorok najela ix-xemx kien hemm daqsxejn ta' qattus. F'daqqa waħda ġo gaġġa nara kokka ċassata lejna. Jien għadtilkom illi paċek ħadni razzett. Però kif konna hemmhekk bdejt naħseb jiena qed hawnhekk dan Drew għandu mhux razzett, għaliex anka volpi kellu hemm. Kif konna qed naraw il-volpi, naraw daħna sewda tiela minn wara l-kamra. Għedna qabad x'imkien. U malajr ikkonfermajna l-ħsieb tagħna għax ftit wara nisimgħu l-fire engine. Dak il-ħin daħal ir-razzet hu paċik. U beda jberraq lejna paċik għalli aħjar nħaffu naqat għax ma jħux peċer jara n-nisa u dak. Qatlu r-ranġenti u ħaffifna l-pass u tajna titwil għall-għasafar. Il-ħamim. U bdejna il-mixja tagħna lura. Tajna titwil għall-baqra. U temmejna d-dawra tagħna mal-ħanżi. U ħriġna, rkibna l-karozza u tlaqna. Paċek beda jsuq sew għal frenat, eh? Bżan nislu f'saqajja jien. Pero ma danx wistan.